Serata t-tajba, minn hawn ftit oħr ser jibda Prime Time tal-lejla, illejla l-mistiedna tiegħi Carmen Tedesco. Meta tisma' isimha u kunjomha mill-ewwel taħseb u tiftakar fl-ikel bnin. Carmen tatna tnax-il pubblikazzjoni differenti, kollha kemm huma mimlijin riċetti mill-iktar ikel bnin. Carmen kellha l-professjoni ta' għalliema u fil-fatt għal iktar minn għoxrin sena kienet kap ta' skola. Illejla nitkellmu fuq dawn l-esperjenzi, apparti minn hekk ukoll nitkellmu fuq il-fatt li Carmen dalwaqt tiċċelebra l-birthday. Illejla jirnexxieli niskopri kemm ser tagħlaq żmien, però fuq kollox x'inhu s-sigriet biex tal-età tagħha tibqa' tidher daqshekk tajjeb kif ukoll b'karattru daqshekk sabiħ. Niltaqgħu ma' Carmen minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. F'Prime Time,

United Colors of Benetton. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments. Experience life with Bridgepoint.
OK Home.
Is-sara ta' tajba u nilqakom għal prime time illum il-ħamis 8 ta' ġunju ma nafx intom però llum għal kemm il-ħamis għalija tinħossu qisu tnejn għax peress li l-biraħ kienet festa pubblika nibda nħawwad il-ġranet. L-aħbar it-tajba hija li għada l-ġimgħa u jerġa' jibda weekend ieħor u la jkunu qegħdin la jkun il-weekend aħna nkunu qegħdin inwasslulkom trażmissjonijiet speċjali ta' Prime Time kollha kemm huma ffilmjati fil-gżira ta' Sqallija b'mistiedna differenti miegħi filmati tant sbieħ li jqabbduk l-aptit li litteralment tippakkja l-bagalji u tmur għall-vaganza. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi llejla. Meta tisma' isimha u kunjomha, mill-ewwel tiftakar fl-ikel bnin. Nilqa' miegħi lil Carmen Tedesco. Hello Carmen, kif int? How are you? All right, tajba, grazzi, inti tajjeb? Jiena tajjeb, grazzi talli aċċettajt l-istedina. Grazzi tal-istedina.
Ilqajtek bil-mużika. Marija l-Maltija. Eżatt, kif tismagħha mill-ewwel darba tkanta magħha. Eżatt, inħobb antika din, waħda mill-antiki. Tista' takkomoda ruħek, isma' Karl, kurżità. Jekk tkun fil-kċina u tisma' kanzunetta li tkun tafha, tintefa' tkanta magħha jew le? Iva, nkanta, ta' żgur, le, nkun irrid dejjem background music. Jew mużika, jew kellha t-television u nagħżel xi stazzjon fejn nisma' l-mużika wkoll. Għax mużika u t-television dejjem kumpanija, hux vera? Eżatti, eżatti.
Tradizzjoni tagħna li nirreġistra kull min jiġi hawnhekk. Ah, mela, għaliex le? Għandi bżonn ftit dettalji. Iva, għidli. Isem u kunjom?
Carmen Tedesco.
Carmen Tedesco. Wasalli għal widnejja li dalwaqt il-birthday. Iva, x-xahar id-dieħel. Meta tiċċelebra?
Mal-ġurnata nazzjonali Franċiża, Bastille Day, l-erbatax. L-erbatax ta' Lulju. U s-sena tat-twelid? 1948. 48. Jiġifieri ħa tagħlaq 70 for? Arrive, ħamsa, le, 75. 75? Mela, mela.
75 Alla jbierek. Grazzi. X'inhu s-sigriet biex ta' 75 teqpa' b'dil enerġija u b'dil dehra? M'għandu l-ebda sigriet. Tgħix tajjeb, tiekol tajjeb, tevita l-istress u l-anzjetà. Naqra eżerċizzju, mixi u hekk, u tħares lejn il-ħajja b'ċertu pożittività. Ma tridx tara l-ikrah, l-ikrah tipprova twarrbu. Torqod tajjeb ukoll, importanti li torqod, li tieħu breaks ukoll li jkollok iċ-ċans li tistrieħ u tagħmel attivitajiet li tħobb tagħmel, dik hija importanti ħafna. Carm, inti kellek il-professjoni ta' għalliema. Ah, żgur, mela, mela, mela. Għamilt kważi 20 sena kap ta' skola, le? Eh, kap ta' skola, le, kap ta' skola tnax, imma fl-amministrazzjoni bħala assistent kap, imbagħad kienu tmien snin, għala jagħmlu 20 sewwa, sena sewwa qed tgħid? Ilek kważi ħmistax-il sena issa li rtirajt. Le, mhux ħmistax, għax irtir, ħadt sena extension imbagħad. Kienu qed jagħtuna li nistgħu nkomplu wara s-sittin, jiġifieri bqajt sa 61, Kont se nagħlaq it-tnejn u sittin meta kont se nispiċċa. Ftit iktar minn għaxar snin mela? Eh, żgur, mela tlettax sena kważi naħseb.
L-iskola timmissja?
O, ħafna, ħafna. Issa qisni qgħadt, ħa ngħid il-verità. Imma fil-bidu, l-ewwel ftit snin, kien naqra diffiċli. Naħseb kull min jaħdem fl-edukazzjoni u jkun fi skejjel mat-tfal, tkun qisek ipprogrammat għar-rutina tal-iskola. Speċi jien meta rtirajt filgħodu malli jsiru t-tmienja, t-tmienja u kwart, bħalissa kieku qed iddoqq il-qanpiena ħalli jidħlu t-tfal. Il-ħin tal-għaxra meta jkollhom il-break, fin-nofs siegħa meta jkollhom il-break l-ieħor, il-ħin meta se jispiċċaw fis-sagħtej u nofs, moħħok jibqa' jimraħ fuq dawk il-ħinijiet. Jiġifieri kelli l-ewwel sena li kienet ma kinitx sena tajba. Moħħi l-ħin kollu kien fuq l-iskola. Darba kont irrakkuntajtli li meta tgħaddi minn ħdejn skola u kont tisma' l-qanpiena tal-break. U t-tfal.
Nostalġija kbira. U l-ilħna tat-tfal, qishom mużika kienu jkunu għalija. Għadni s'issa tant nkun għaddejja minn ħdejn skola u jkun il-ħin tal-break, nieħu vera gost ngħid ara naqra xi ħlew. It-tfal, li taħdem mat-tfal huwa xi ħaġa speċjali, speċjali ħafna. Il-ġenerazzjoni tal-futur, Carm. Min jaf kemm tiltaqa' m'hekk studenti. Issa kullimkien. Ġieli, peress li jkun għadda ż-żmien, ikunu nbidlu. Speċjalment ikunu nbidlu, ħa ngħidlek liema, it-tfal li kienu meta kont fil-primarja. Jiena bħala kap ta' skola kont fil-primarja tnax-il sena. Għala t-tfal hemmhekk sa għaxar snin, ħdax-il sena jibqgħu magħna. Ara dawk meta konna fiċ-sekondarji u junior l-ICU mhu sixth form. Dawk mod ieħor għax it-tfal ikunu 15, 16, 17, allura qishom ikunu nbidlu u tibqa' tagħrafhom. Imma ż-żgħar ma tagħrafhomx. Allura ġieli tkun qiegħda xi mkien, ftit ilu ġo taxi, id-driver qalli inti kont il-madam tiegħi. Għedtlu, għedtlu, min inti? Bdejt inħares lejha, għad tant nara dan. Malli qalli ismu, għedtlu dażgur, għedtlu inti kunjomok hekk. U mbagħad tiftakarhom bl-isem u bil-kunjom. Iva, bl-aħwa b'kollox.
Għax fil-primarja dak li għandek fil-primarja, Mhux qed ngħid skejjel oħra ma jkunux, imma fil-primarja ssir taf anke l-ġenituri sewwa għax jiġu iktar ta' spiss, iktar ikun hemm forsi attivitajiet u jiġu jattendu għalihom. Allura ssir tafhom sew. Allura tkun tafhom bil-kunjom u bin-nanniet u biz-zijiet b'kollox. Carm, b'kollox inti ppubblikajt tmintax-il pubblikazzjoni. Le, mhux tnax. Tnax? Tnax. Tnax il-pubblikazzjoni. Imma mbagħad kien hemm oħrajn fejn kelli sehem, forsi kien hemm dawk il-kotba tal-Community Chest Fund, Kien ikolli kapitlu imma fihom dawk. Però jekk immorru lura fiż-żmien, Carm, qabel ma ppublikajt l-ewwel ktieb, domt tittella' u tniżżel? Għaliex, Carm? Ħa ngħidlek, kien żmien, Owen, meta kont ngħallem. Ma kontx għadni fl-amministrazzjoni, ngħallem. Żewġt itfal. skola, sixth form, università, ir-raġel, id-dar. Ċertu affarijiet ma tistax tagħmilhom. Kont nagħmel il-programmi tar-radju għax kont bdejt fuq ir-radju. Anke dak il-programm, però kont inħossni fil-bidu kien iebes ħafna għax li ma tkunx inti fid-dinja tax-xandir iebes ħafna, però kienu għamluli kuraġġ ħafna u bdejt. Imma imbagħad meta s-semmiegħa jibdew jgħidulek dat-tagħrif li qed ittina, dawn ir-riċetti li qed ittina modifikati, oħroġhom na ktieb ta' riċetti, jiena kont ngħid iva, imma ġo qalbi kont ngħid kif jista' jkun, bilkemm nista' nlaħħaq b'li għandi. Imbagħad għaddew numru ta' snin u jkun hemm li jibqgħu dejjem jgħidulek, jgħidulek u jkollok, X'ħadt partikolari li darba ċemplet u qaltli kemm se ddum tgħaddi żmien bina meta ġej. Hekk qalt! Iva, u Alla jaħfrilha kont qed nagħmel il-programm ma' Susan Mulvaney. U dak il-ħin qaltli Carmen qaltli, Ara, ilek tgħidilhom inti lis-semmiegħa li se toħroġ il-ktieb. Qaltli, Imma issa, Tajjeb naħseb li twiegħdhom. Heqq, kelli wegħdhom dak il-ħin! Daqshekk u mbagħad la miwegħda ma tistax tmur lura. Fattartha.
Imma xorta waħda kienet esperjenza fil-bidu tkun naqra tal-biża'. Kelli l-għajnuna, kelli l-għajnuna tar-raġel tiegħi li kien jieħu. Perfezzjonist ħafna Wilfred imma kien. Kieku ma kienx hu żgur li ma kinux joħorġu għax jiġifieri jien all right, jiena ħalli nipprova nikkrea, nimmodifika, mbagħad hu kien jiġi jieħu r-ritratti, nagħtih l-iskript kif ikun imħarbex, Ġieli ħafna drabi miskin jiġi lura jgħidli hawnhekk xi ktibt, hawnhekk xi ktibt għax affarijiet ikunu mgħaġġla, imma kollox kien f'idejh. Imbagħad hu kien jikkontattja lil dana u l-printers, u qabel il-printers ikollok il, x'jgħidulhom bħalissa, il-proof readers. Il-proof readers biex ovvjament ma jkunx hemm żbalji. Da żgur dak konna fitti ħafna aħna biex noqogħdu attenti. Kien jaħdem ħafna Wilfred imma. Ħafna, ħafna, ħafna.
Dak kien kull fejn imur iġorr Anke biex insifru. Kien xtara netbook, ma nafx jekk tiftakarhomx il-netbook, ishom. Ishom tablets.
Ishom tablet.
Naħseb kienu qabel it-tablet huma ġew. Biex meta nsifru, ikun jista' joqgħodlu eżatti fuq il-mejda tal-ajruplan ħalli ma jaħlix ħin. Biex ikun jista' jkompli jaħdem. Jaħdem u jikkoreġi.
Mela mhux full time kien, iktar minn full time miegħek. Fuqhom jiġifieri l-ħin kollu, l-ispare time tiegħu. U kien jieħu gost jagħmilhom, jiġifieri ma kienx ħaġa li jgħidli uff iktar, jiena kultant kont ngħidlu, uff kemm se ddum issaqsini. U ġieli kont ngħidlu, daqshekk! M'hemmx iktar kotba, se nieqfu. Carm, mit-tfal jew min-neputijiet, xi ħadd mexa fil-passi tiegħek fil-kċina? It-tnejn isajru t-tfal, jien għandi tifla u tifel, it-tnejn li huma It-tnejn li huma kemm il-kbira fija u anke David iż-żgħir. Issa għandi anke neputijiet illi hemm tnejn minnhom li naħseb se jibdew il-linja tifel minnhom, tifel minn ta' David tan-nofs, Ben, u ż-żgħira ta' Fiona, Lara. U jagħmlu ċertu affarijiet, għadhom żgħar. U hekk ngħidilhom, ngħidilhom naħseb dawn tajjeb li tiggerjawhom, fil-fatt waħda minnhom bħala choice għax qiegħda f'fomm triq għażlet hospitality, Pereżempju dik tagħmlilna s-sushi tgħallmet waħedha biex ngħid hekk. Qisha hi. All right. Li mhux faċli ħafna biex tagħmlu, hemm proċess naqra kkumplikat. Ta' żgur li mhuwiex.
Jiġifieri u tagħżillek l-aħjar affarijiet, l-aħjar ingredjenti ta' meta se tmur tixtri. U tkun taf tikkombinhom.
Iva.
U kultant anke t-tifla tiegħi tgħidli, tgħidli kif tmur magħha dik biex tixtri għas-sushi tgħidli, L-STS se tnefqek sew, però imbagħad jiġuha tajbin ħafna. Allura jkun investiment f'dak il-każ, Karm. Ekku, ekku, għax jista' jkun illi miexja lejn dik it-triq, speċi tinkoraġġiha. U tan-nofs ta' David Ben, pereżempju, jagħmel il-pancakes u l-crepes, il-ġmiel, ilbieraħ kienet ġurnata minnhom li għamlilna. Lott mhux ħażin. Għax taf inti sew, Karm, ukoll li l-ewwel ma tolqot l-għajn. Tolqot l-għajn u jrid ikollok vera dik l-imħabba għalih biex tagħmel ċertu affarijiet. Però inti wkoll temmen li kulħadd kapaċi jsajjar. Iva, iva. Ħa ngħidlek, illum il-ġurnata lanqas issa tgħid għadna fi żmien meta lanqas kien ikollna kotba tar-riċetti. Illum il-ġurnata tiftaħ kwalunkwe ħaġa. online kemm insibu fuq l-internet. Vera li trid toqgħod attent x'tagħżel ukoll għaliex mhux kollha se jkunu tried and tested ħa ngħidu hekk. Imma għandek xelta li trid int tista' tagħżel u titgħallem. Tibdew b'affarijiet li huma sempliċi. Affarijiet li se ssib anke l-ingredjenti tagħhom hawnhekk ma jridux ikunu affarijiet li fejn naf jiena trid tmur iddur f'xi ħanut speċjali. Jiġifieri, l-għażla, u tibda bil-mod il-mod bis-sempliċi ħalli jkollok suċċess, u la jkollok suċċess imbagħad tkompli għal affarijiet oħrajn. Tagħmel il-kuraġġ. Carm, jien vera ħadt gost li ltqajna llejla. Ħa nawguralek il-birthday it-tajjeb. Grazzi, minn hawn ftit ieħor.
Ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ. Iva. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt, grazzi għal Red Elmar, għalik għandna l-ifjen frott il-baħar, żgur li taf kif tikkombinhom mal-iktar ingredjenti favoriti tiegħek biex toħroġ dik it-togħma Hekk perfetta. Grazzi għal jogiti. Minn hawnhekk ħa titlaq ukoll b'ħafna togħmiet tajbin. Issa li saħan it-temp, xarba friska m'hemm xejn isbaħ minnha. Tista' tgawdih il-jogiti fil-format tradizzjonali jew inkella f'format ta' xarba friska f'dan it-temp issa li saħan. Grazzi ħafna u l-kumplament għas-serata t-tajba. Grazzi lilek. Tant ieħor lilek Owen. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom biex tibqgħu hemmhekk. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa jkompli Prime Time. Ibqgħu hemm. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn berokka, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca, ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized.

OK Home. Bring life to your home.
F'dan il-programm qed jidru xi prodotti kummerċjali.
Għal ħames sena konsekuttiva, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qed iniedi l-kampanja Saving Our Blue. Din is-sena, wieħed mill-għanijiet hu li nqajmu kuxjenza fuq l-importanza tal-użu tar-refill stations li huwa mod alternattiv u aktar sostenibbli biex jiġi evitat il-plastik li jintuża darba biss. Fis-suq, insibu diversi prodotti differenti, bħal ilma, prodotti tal-ħasil, għaġin, ħelu u ħafna oħrajn li huma allokati f'diversi postijiet u negozji fejn wieħed jista' jieħu miegħu kontenitur jew fliċkun li jista' jerġa' jintuża u jimleħ bil-prodott li għandu bżonn. B'dan il-mod, inkunu qed innaqsu l-użu tal-plastik li qed jagħmel ħafna ħsara lill-ambjent marittimu. Dawn ir-refill stations qed isiru aktar popolari maż-żmien. Dan għaliex wieħed qiegħed jelimina li jixtri aktar kontenituri bla bżonn u jerġa' jagħmel użu mill-kontenituri li diġà jkun xtara. Huwa importanti li dejjem iġġorr miegħek fl-ixkun tax-xorb, speċjalment issa li ġej is-sajf u nafu li tagħmel ħafna sħana, ħalli b'hekk tkun tista' terġa' timla l-fliexkun tiegħek. B'hekk tkun qiegħed tnaqqas milli tixtri flixkun tal-plastik li jintuża darba biss, tiffranka l-flus u tevita skart bla bżonn. Kif semmejna aktar kmieni, insibu wkoll refill stations ta' xi prodotti tal-ħasil bħal diżivettanti tal-art, deterġenti tal-ħwejjeġ u anki prodotti oħra biex wieħed jinħasel bihom. Meta wieħed ikun sejjer jagħmel din ix-xirja, għandu jieħu miegħu kontenitur kbir jew laned fejn jista' jerġa' jimla fihom. minflok jerġa' jixtri l-ġdid. B'hekk, tkun qiegħed tnaqqas il-konsum tal-plastik li jintuża darba biss, tevita milli jkollok kontenituri u l-għanet żejda ġewwa darek u kif ukoll tkun qed tagħmel il-parti tiegħek biex ikollna ambjent aħjar. Barra minn dawn l-eżempji li semmejna, hawn negozji li jaċċettaw li tieħu miegħek kontenitur bl-għatu biex titfa' fihom l-ikel tal-kwart bħal ġobnijiet, prieżet, żjut u dips biex tużhom bħala alternattiva tal-boroż jew cling film. li ma jkollhom l-ebda użu wara li tlesti minnu. Bi ftit ħsieb u sforz, meta tkun qiegħed tagħmel użu minn dawn l-alternattivi tar-refill stations, tkun qiegħed tibbenefika int personali kif ukoll l-ambjent ta' madwarna. Qabel inħallikom illejla nfakkarkom li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Whole Earth Sparkling Organic Drinks, li biex tipparteċipaw fiha faċli ħafna f'dan il-ħin waqt li nkun qiegħed nagħmel dan l-appell, tridu taqbdu l-mobile tagħkom u teħdu ritratt tal-iscreens tagħkom. Tibagħtuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella Instagram u grazzi għal Whole Earth Organic Sparkling Drinks il-ġranet li ġejjin issa li saħan it-temp tkunu tistgħu tgawdu xarbiet friski grazzi għal Whole Earth Organic Sparkling Drinks. Ħudu ritratt tal-iskrin tagħkom issa u ibagħtuhuli biex tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa. Qed nirringrazzjakom bil-quddiem tal-parteċipazzjoni. Jien nawguralkom il-kumplament ta' serata t-tajba, grazzi talli kontu miegħi. Għada, iktar episodji speċjali ta' Prime Time minn Sqallija. Sadanittant, il-weekend it-tajjeb. Saħħa. F'Prime Time,

Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.